Salam, gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler, salam Halmurad aga. Bu gün ýene biz siz bilen e, bir gepleşik geçireli etdik. Salamlaşaýsaňyz. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, Oýly Sarna salam. Salam, salam, hoş gördük. Indi e, bu gün 9-njy maý güni watandaşlarymyzam bu beýik ýeňiş diýip biziň çagalykdan bäri beýnimize guýulan bu ýeňiş bilen hem gutlaýas. Faşizme garşy ýeňiş. Sizem watandaşlarymyza ine şu barada bir aýdyp gürrüň beräýseňiz, aslynda Stalin döwründe bu parad ýeňiş görnüşinde, parad görnüşinde geçirilmedik. aslynda. Ondan soňky şu Brežnew döwrüne gelende şo geçirilip başlanýar. Bir jemi üç sapar geçirilipdir-de. Ýyllary häzir doly ýadyma düşenok, 65-de, soň 82-demi şoň ýaly geçirilen bolmaly. Üç sapar geçirilipdir-de. 85-de, po-moýmy. edil dolup ýatyr. Men häzir aýdyp bererin ony. Ene şu barada biziň ine watandaşlarymyza gürrüň beräýseňiz, näme üçin Stalin döwründe parat geçirilmedik, Brežnew döwründe geçirip başlaýarlar? Ine bu begençli habarmy? Biz buny ýeňiş görnüşinde, baýram görnüşinde bellemelimi ýa-da şol birgiden bir topar ölen 20 milliondan hem kän ölen Sowet Söýüniň halky ana şolaryň ýatlap ýatlama güni edip bellemelimi ýa hakykatdan hem bu şar uçuryp begençli habarmy ýa-da ýeňiş bellemelimi parad bellemelimi etmelimi diýen ýaly ine şuny sorag size Halmyrat aga Ha, sag boluň.
Gaty gyzykly sorag. Ýöne oňa bir iki sözde-de jogap berer ýaly sorag däl-ä. Sebäp biziň hem geçmişimiz, hem taryhymyz, hem ene-atalarymyzyň ykbaly bilen baglanyşykly mesele-dä. Bizde şu geçen uruşy watançylyk urşy diýip aýdylýar. Ýewropa döwletlerinde muňa ikinji jahan urşy diýip aýdylýar. Men indi düşünjäme görä, indi soň şu soňky ýigrimi sekiz, otuz ýylda dürli döwletlere aýlanyp gördüm. Ol döwletlerde-de şol urşa gatnaşan weteranlar bar. Hawa, Azat ediş fronty bar, beýlekisi bar. Aý, islendik döwletde bar eken bu Ýewropada. Diňe Sowet Soýuzy göreşmändir bu faşistleriň garşysyna. Indi şolaryň hemmesini şol geçen urşy Ikinji jahan urşy diýip atlandyrar. Sebäp bütin jahan
Hawa. Halmyrat aga sesiňize gidýär.
Gidýärmi? Sesiňiz kesildi, doňduňyz. Täzeden gaýtalaň ýaňky ýerini. Jahan urşy diýip bellenilýär. Hawa, bärde indi şol ikinji jahan urşy diýip bellenilýär-de, e, ýaňky Ýewropa döwletlerinde. Onsoň men e, bu döwletleriň hemmesi gatnaşan, bularda da e, e, biziňki ýaly köp bolmasa-da pida berlen gaty kän şol uruşda. Bu ýaňky bir konslagerlerde şol ölüm lagerlerine gitler tarapyndan äkidilip, sürülip, öldürilen milletleriň sany sajagy ýok. Ol Indi bir döwletsiz galan halkdan öz şol sigärler diýýäs-dä biz, şolaryň özünem aýdylyşyna görä, maglumata görä, şol bäş milliona golaý diňe sigärlerem gyrypdyrlar, bilet, hawa. Şol sanda şo eme bu ýanky jöhitlerem, ýewreýleriňem öldürileni, ýörite öldürilen ol şol millet, yzarlan, Gitler tarapyndan, olaňam sany şonça bar. Sowet Soýuzynyň şol ýyllarda, indi Sowet Soýuzy on bäş respublika, şolaryň şol ýyllarda ähli çeken ýitgisi, emma doly hasap, ýeme sanaw ýok, ýöne orta hasapdan ýigrimi ýedi million adam diýip aýdylýar. Ýaňy siz dogry belläp geçdiňiz, şol dokuzynjy maý, Ýeňiş güni diýip, Bizde müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýyldan bellenip başlandy, şol uruşyň ýigrimi ýyllygynda. Ol şol ýaňky Leonid Iliç Brežnew häkimiýet başyna gelende şondan belläp başladylar. Ondan öň uruş gutaryp ýigrimi ýyllap şu uruş.
Halmyrat aga ýene-de sesiňiz kesilýär. Şu hiç ýerde şuny ýeňiş diýip ýa baýramçylyk şu şu şu ýamany nirde şu taýda kesildimi? Yo yo aýdy berin. Inneşdili aýdy berin. Mhm. Birden ýetýä bagyşlarsyň watandaşa bilmedim ýa demrinden ýa kömründen. Owo.
Bolup bilýär, bolýar, bolýar. Owo, onuň şol. Ýa men näme üçin 45-nji ýyldan başlap Uruş gutarandan soň tä altmyş bäşinji ýyla çenli şular ýaly paradlar, ýörişler, şular ýaly bir şagalaňly, dabaraly baýram edilmedi Ýeňiş güni. Oňam özüne ýeterlik sebäbi bar. Bira şol ýeme şol ýylyň kyrk bäşinji ýylyň iýun aýynda bolsa gerek, ýalňyşmasam, şol faşistik Germaniýaň şol baýdaklary bar, ýaňky şol diwiziýalaryň baýdaklary, armiýalaryň baýdaklaryny, şolary getirip ine mawzoleýiň öňüne taşladylar. Ine, şol bir parad. Oň öň ýanyndanam Moskwadan ýaňky ýesir düşen ýaňky faşist esgerlerini ine Moskwadan kolonna edip geçirdiler, iki. Soňam altmyş bäşinji ýyla hiç bir hili bular ýaly altmyş bäşinji ýyla çenli şuny baýramçylyk edip bellemediler. Näme üçin? Men onuň sebäbini, bir sebäbini emeden görýän, şol ýyllar uruşdan yzyna gaýdyp gelen frontçylar özlerini şol urşa gidendäki durmuşyny tapmadylar. Köpüsiniň yzynda maşgalasy ölen, ýiten, bombalanan, gaýdyp dolanara öýi ýok, ili ýok, hawa, ýaşara ýeri ýok.
Hawa, dogry. Men bilýän, biz özümizem tä pelteli çyrada oturdyk, bizde elektrik yşygam ýokdy, polam ýokdy, şu gaty ýerdedi, emma ýer kümeler bardy, adamlar ýer kümede, ýer zeminde ýaşardylar. Şeýle agyr ýyllar boldy uruşdan soň. Onsoňam şol bellenmedigiň sebäbi şo frontdan gaýdyp gelen esgerler özlerini talap edip başladylarda hak hukuk. Şo zatlar soň paratda ýene-de talapa uruşa dönmesin öwrülmesin dip şo parat paratlar geçirilmedi dip bir topar ýerde-de aýdylýan şular ýaly pikir bar ýöne men şu pikir şeýt dogry dip hasap edýän. Oňa menem bir sebäbi bar. Şol uruşdan ýaňky aýagy ýok bolup, maýyp bolup gelenleriň sany, aýaksyz, elsizleriň sany iki ýarym milliondan gowrak esgerdi. Iki million bäş ýüz müňden gowrak esger. Olary halkyň içinde samowar diýip atlandyrýan ekele. Samowar bilýäňizmi? Ullakan samowar, çaý gaýnadylýan. Şol Aýaksyz oturan bir göwre samowar ýalak baryp şol tigirdekläp, olarda protezem ýok, o döwür hiç zadam ýok. Hatda şol altmyşynjy ýyllarda, ýetmişinji ýyllaryň başynda-da bardy, Türkmenistanda-da şol eme agaçdan tagtaň üstünde elleri sürçekli eme edip, dyzap, eme şeýdip ýöräp ýören frontowikler, frontçylar. Bardy, bardy. Bardy, bardy. Şolar şolar protest görkezmesin, şolary halka görkezmejek bolup, ene geçirmediler diýip hasap edýänler, şo baýramçylygy ýaparady. 65-nji ýyldan soň, indi 20 ýyl geçdi uruşdan soň, şol ýaraly zatlaryň köpüsi ölüp gitdi-de, 20 ýylda ýaşar ýaly şert ýokdy olarda. Ene şondan soňra muny baýramçylyk edip bellediler. Ýöne aslynda
Halmyrat aga.
Baýramçyl diňe men pikir edýän şu uruşy ýeňip gelen adamlar üçin baýramçyl. Ol näme üçin baýramçylyk? Şo uruşdan diri gaýdyp geldik diýip hem hem e, şoň şanyna e, dostlar bilen oturyp könäni ýatlap, ölen ýeten ýoldaşlaryny ýatlap, e, ine şu biz uruşdan diri galdyk diýip begenmeseler biz üçin ol Ene-atalarymyzyň diri gelmegi ýa şol ýaralanyp gelmegine-de şükür etmek bolup dur-da. Biz indi şol urşa giden nesliň indi perzentleri bolup dursa ikimiz, hawa, bizden balalar hem agtyk-çowluk, olar bilen agam kän ol uruş barada hiç zat. Sebäp olara gürrüň berip duran, urşa gatnaşan ýa yzynda adamsyny, doganyny, atasyny ýitiren çagalar ýok indi, bu gün hem az, gaty az, olar hem az. Hawa. Şo ýa urşuň tylla kynçylygyny gören adamlar zenanlarymyzam, enelermizem ýok indi aramyzda. Ýöne şuny biz ýatlama güni diýip at bersek ýa ýatlap geçsek has talaba laýyk boljakdyr. Biz urşy ýeňdik, biz ýeňiji diýip, birindiden-ä biz gatnaşamzok, ene-atalarymyz gatnaşdy. Ýöne şolaryň hatyrasyny tutjak bolsak, onda şo urşa gidip gelen adamlara, yzynda galan enelere ýa ýetim galan çagalara kömek edilmelidi. Şol edilmedi Olýa Çaryna. Ine, şu gün kun ol takyrda habar berýärler-de, bu Watan satan programmasynda, ýeme diýýär, prezidentimiziň karary bilen uruşda uruşa gatnaşan weteranlara we yzynda galan zenanlaryna iki ýüz manatdan sowgat gowşurylýardy. Iki ýüz manat. Iki ýüz manadan şu gün Türkmenistanyň gara bazarynyň nyrhyndan ölçeýäň on dollar bolýar. Ine, biziň weteranlarymyzyň, urşa gatnaşarlaryň, şular yzda, yzynda galyp tylla gije-gündiz zähmet çeken enelerimize berilýän sylag, hormat şol. Ondan biz şu zatlary baýram edip bellemeli. Nämesine guwanmaly? Oňa iki kilo et düşýär dämi? Bilemok näme düşýäni, ýöne on dollar bolýanyny bilýän. Utanç.
Utanç.

Şu maşyn almak üçinem nobata dur. Puly bar, ýöne maşyny ýok şolaryň. Inwalid, kolýaskaly maşynam bermediler köpüsine. Aý, seň eliň, aýagyň abat, ýöräp ýöň diýip. Şol mugt berilmeli-le inwalid kolýaskaly maşyny ýaňky bir Sabesiň üstünden üpjünçilik ýemeden. Etmediler. Hawa. Men bilýän, bilýän zadymy aýdýan. Onsoň men şuny baýram diýip özüm hasap edemok. Ýöne bir begenýän zadym, şol uruş Türkmenistana ýetmän gutardy. Ýöne beý diýmegem Türkmenistan gyrada oturana, şol uruş ýyllarynda Türkmenistanda erkek göbekliň bir ýetmiş göterimi, indi on sekiz ýaşdan ýokarsy şol uruşa gatnaşdy.
Hawa. Oňa deň ýarsy şol uruşda galdy.
Hawa. Hawa.
Ine, ýogsam şol döwür Türkmenistanyň ilaty iki ýarym milliona-da ýetenokdy. Iki milliondan sähel-mähel. Oňam ine erkek göbekler o taýda öldi. Galan ine Aşgabatda kyrk sekizinji ýylda ýer titräp gitdi. Türkmene aýara aýa galarlyk bir öserlik pursat bolmady. SSR ýykylandan soňam ine Nyýazow bilen ine Berdimuhamedow halkymyzy ine genosid edip, Millet sanymyz şol SSR ýykylandanam az şu günki. Ýogsam otuz ýyl geçdi. Bilen bir göze görünmeýän uruş. Ýöne biz şu günki gün şol ýa-da ikinji jahan urşy barada gürrüň edýäs. Men şony ikinji jahan urşy diýip atlandyrýan sebäp beýleki döwletlerdäki weteranlary gördüm-de. Olaram urşa gatnaşan, olaram ýaňky şol Gitlere, faşistlere garşy göreşen, olaňam köp bölegi indi konsentrasion lagerlerde, şol ölüm lagerlerinde oturyp çykan çagaly egilleri, elleri tagmaly, häzire çenli bar şolaň endamyna basylyp duran zatlar. Onsoň olary bir gyra çekip, urşy biz ýeňdik diýsek, ýalňyş bor, onnoňam Ol urşuň taryhynda Lend-Liz boýunça Amerikanyňam eden kömegi bar, Angliýanyňam eden kömegi bar, olaram koalisiýa bolup, gijem bolsa şo urşa gatnaşdylar. Ýöne şo urşy tutaşdyran adamlaň özleri indi aýdyp otyrlar-da, indi taryhçylar çykarýar, bir topar ýerde SSR-iňem günäsi kän eken-ä, şol Gitler bilen otuz dokuzynjy ýylda bular, hawa, sowet goşuny nemisleň goşuny bilen gujaklaşyp, ine, Brestde, Belarussiýada parad geçiripdirler-ä bilelikde, kyrkynjy ýylda. Hany, bar taryhda, ony kim pozjak? Ene, Polşany urşanlarynda Çehoslowakiýany özler öz arasynda paýlaşypdyrlar. Bu biz ýöne o grassetde oturan türkmen görgüliň uruşmaly diýse, o iki adama bir eme awtomadam däl, ozal ýaňky ýeke atar tüpeň berlip, bäş atar diýýärsiň-ä. Şony berip iki adama üç adama bir ýarag bilen fronta kowlup türkmenler edil pürrünipdir diňe türkmen däl şu orta aziýaň ähli halklary ilkinji urşuň ilkinji ýyllarynda wepat bolan şol milletler nämä gerekdi şu taýda türkmenlerden atly goşun düzüp ol gitleriň mehanizirowny kalonasynyň öňüne tankyň öňüne at bilen sürer ýaly ine Ine biziňkiler ine böwet böwet böwet böwet o etden etden örlen haýat bolýardyr şo faşistleriň öňünde. Ine biziňkiler şeýdip gyryldy. Biziňkiler diýýänim şol Orta Aziýa milletleri ýa Orsýetdäki aşak oturan kawkazlylar ýa ýaňky musulman döwletleri ýa beýlekiler ýakutlarmy e, olmy e, ýaňky burýatlarmy başgartlarmy tatarlar hemmesi. Ilkinji wepat bolan şolardyr. Hawa, garrylar aýdyp berýär, ine şu Türkmenistanyň hem öz garyndaşlarymyzyň arasynda bar-da, neme, şo urşa gidenler, bir aýakly gelenler, welin şolar gürrüň berýär, otrýadymyň içinde diýýär, ors ýokdy diýýär, gruzin bardy diýýär, özbek bardy diýýär, täjikler bardy diýýär, ine şo gazaklar esasan, gyrgyzlar, şolar ýaly milletler bardy diýýär. Ýakutlar zatlar diýýär, ine öz otrýadymyzyň içinde diýýär. Ýöne hemme komandalar rus dilinde berilýärdi diýýär. Şonuň üçin rusça gürleşýärdik diýýär. Musulmanlar bilen hem öz türkmen dilim garym-gatym edip gürleşip düşünişýärdik diýýär. Aýdyp berýärler-ä, otrýadyň içinde orslaryň ýokdugyny.
Ýeme barda bärde aýdylmaly bolsa weli şaryna. Men ol sowet halkynyň ol uruş ýyllaryna görkezen gahrymançylygyny asla ortadan aýramak. Şol sanda biziňem türkmen ýigitlerimiz Olar bize görelde bu meselede duşman bilen göreşmek meselesinde dik durşup uruşmak meselesinde türkmenler ol hiç milletden pes duran milletimiz ýok ony aýtmak gerek. Ýöne şo uruşyň ilkinji aýlarynda ilkinji ýylynda şol faşistlere plen düşen milletleriň içinde türkmenlerem bar tatarlarem bar beýlekilerem bar orslar az näme üçin diýmek şol faşistiň öňüne ilkinji sürülen goşun ine şu milletleriň wekillerinden ybarat bolanlygy üçin. Onsoňam bularda şol harby tälim bolman, on gün, ýigrimi gün, bir aý ýetişdirilip, awtomat atman öwreniň, bar fronta. Ine şeýdilip, professional goşunam däl-de. Şonuň üçin bizden gaty kän ýitgi çekildi, hawa. Ýöne, ýene-de şol şol döwür halk, hawa, jebisleşip, şol umumy duşmanyň garşysyna göreşip, hawa, gahrymançylyk görkezdi türkmen halky. Hiç milletden pes bolan däldir. Sowet Soýuzynyň gahrymanlaram gaty kän, men ýöne şu mahaly elimde sanlary bolmansoň, hawa, ýalňyş aýtmaýyn diýip otyryn-da. Kän. Gaty kän. Meniň pikirimçe, şu üç ýüz segsen müňe golaý türkmenistanly orden-medallara mynasyp boldy.
Dogry. O güne, o güne ýatylyp alynýan orden-medallar söweşip gan dökülip alynýar. O taýda türkmen halkynyň ýa beýleki milletleriň şu SSR-iň hasabyna gir halkyň eden işini ýa görkezen gahrymançylygy ortadan aýrylanak. Ýöne şony ol ýaňky Kremlde ýöredýän syýasatçylar ine aýdaly bir Başlan telefon elimdegidi. Bir zat barda, eşdilýän sözüm. Eşdilýär.
Mhm. Awa.
Ine şol uruş gutarandan soň Germaniýa Sowet Soýuzyna ýetiren zyýany üçin e, reparasiýa, ýagny hun tölemeli edildi. Kän ýyllar dowamynda tölendi. Awa. Ine şu mal töläp gutardyk diýerlerde. Ýöne şol tölenen hundan Indi beýleki respublikalar almaýan Türkmenistana näme berildi? Türkmenistana alyndy.
Almady. Indi şu şu Türkmenistanyň urşa gatnaşan adamlaryna ýa şu uruşda adamlary ýogalan enelerimize, zenanlara, yzynda galan çagalara şu Germaniýanyň tölen tölen reparasiýasyndan näme berildi şony aýtsynlar indi agzym dolduryp aýdýan bolsalar. Bir şuny berdik diýip aýtsynlar. Ýog-a. Ýok, olar ýok. Onsoň biz nämemize begeneli? Ol adamlar hem uruşda gan dökdüler. Hemem şol ýer zeminlerde sowuk ýemäň üstünde ýaşap, şol emede ýer kümede ýaşap ömrüni ötürdi-ä ol weteranlaryň köpüsi. Onsoň biz nämemize ony indi men baýram diýip bellän. Käşgä şol adamlar gülüp oýnap yzyndaky agtyklary bilen ol Ýewropany aýlanan bolsa. Şol nemesler bar ýeňilen, bizden ýeňilenler. Ine bütin Ýewropany ters aýlanyp ýör. Şu bizden ýeňilen adamlar, şolaň pensionerleri, belki olar olaň içinde biziň garşymyza urşanlaram bardyr. Ýöne ine segsen, togsan ýaşlydy. Ine men diýen maşynlary sürüp, ýöne Ýewropaň şu dürli künjüne aýlanyp ýör. Ol çary. A biziňkiler eýýäm çäge suw siňen ýaly ýere siňip gitdiler. Näme gün gördi olar. Indi olaň şu gowy gün görsün diýip, ine bizi emele getirip goýup giden ýaşlylaryň bizi ne güne duçar etdiler. Ýene-de şol Orsýetiň hökümeti. SSR-i biz ýykanda, orsuň özi ýykdy. Ýene-de täzeden özi dikeltjek bolýar gan döküp imperiýasyny. Kime gerek indi ol? Hawa.
Ýöne şol, şol bir basym ýemäňe taýagyňy basyp maňlaýyňy urup oturmak gerekmi bize? Ine şeýle. Menä şeý diýip düşünýän, sizem aýdyň öz pikiriňizi. Gaty dogry bellediňiz bara şu Hamra da Idil Şutaýda 30 ýyl 30 ýylam diýmäýin şu türkmen e, Türkmenistan e, SSR döredileli bäri türkmeniň gören güni ýoga. Gören güni ýok. Urşuna bolsa da türkmenler gitdi 41-45-nde. Ondan bärem e, e, eziýet baryny çekip gelýär. Indi bir tarap bolduk diýip 30 91-nji ýyldan bäri 30 ýyl bärem Ýene-de şol orslar orslaryň hiç aradan. Hawa, indi şu wagt indi meň bir ýene sorag kelläme geldi-de, siz indi aýtdyňyz-da, bar ýere şu ýaňky böwet hökmünde, etden böwet hökmünde şu musulman milletleri ulandy, öňki Sowet Soýuzy, ýaňky gaýdaly Stalin diýeli. Indi edil şu wagt şol kyrk bir, kyrk bäşinji ýylda bolan bir ýagdaýlar, situasiýalar ýene-de gaýtalanýar-da Ukraina bilen aralykda. Ýene-de şo böwet hökmünde, haýat hökmünde, et hökmünde ýene-de öz ýaňky Çuwaşiýa Respublikasyndan e, e, esgerler alýar. kalmyklary ugradýar, beýleki ýakutiýadan nemeleri ugradýar, başkirleri ugradýar. Şol Burýatlar bar. Burýatlar bar. Burýatlar. Burýatlar bar. Hawa. Indi şu ýaňky ýadyňyza düşýän bolsa geçen ýyl 20-nji ýylda şu başgir tanşlam barda şu ýerde bile Nýu-Ýorkda neme-de geçirdik biz, protest adam geçirdik şolar bilen bilelikde. Indi şolar aýdýar, Indi öz milleti aýdanok, ony öz milleti aýtsa-da, o kän ekrana berlenok-da, o aýtsa-da, olar ot hada tussag edilýär. Iň azy on bäş ýylmyşyn-da, şu urşy urş diýip atlandyrany üçin. Şu urş sözüni urş diýip atlandyrmaly däl Rossiýada. Şoň üçin on bäş ýyl berilýär. Indi şol Şol Başkiriýadaky Başkiriýadan tanyşlamma, şolar aýdýa obamyza diýýä regionymyza diýýä-de indi oba diýip diňe obada däl region ýaňky başkirleriň öz regiony bar-a Başkirtistanyň. Şo taýyk ölýä ölüp gelýän sallatlaň sany ýok diýýä. Pikir edýäňizmi? Indi meň pikirimçe Putin özüni rus rus milletini goraýardy. Ýaňky 41-45-nji ýylda edilýän e, oýun oýnalýardy. Ýene de ýaňky böwet hökmünde başga musulman milletlerini uradýar. Et. Et üçin. Indi siz şunda baglanyşyp görýäňizmi? Putiniň edýän işleri şu öňki Staliniň edýän işleri bilen deňeşdireňizde, siz näme meňzeşlikleri görýäňiz?
Ýok, elbetde şol meňzeşlikler bar. Ol ýaňky bilýän näme üçin şol urşa ilkinji nobatda gyryk çetdäki respublikalaryň ýa oblastlaryň adamlary ugradylýar. Sebäp gyryk çeti Orsýetiň ýatdan çykan obalar diýip aýtsagam boljak. Bu taýda entek medeniýetem baryp ýetenak, hemme ýerde gazam ýok, ähli ýerde yşygam ýok, siwilizasiýa ýok, görýäňizmi, şonuň üçin ony görkezýärdi Ukrainadakylar. Hatda şol unitazlar bar, şonam görmändirler-dä, bulaň tualeti daşarda däl, öýüň içinde ekeni, şo unitazlaram goparyp äkiden ýerleri bar diýýärdi. Sebäp ol-a görmedik zatlary olaň. Şoň şoň üçin şolar ýaly ylymsyz, bilimsiz biziň indi öz dilimiz bilen aýdamyzda ýaňky kör zehin galan ýaşlary, çagalary urşa sürmek aňsatdyr. Onsoňam olaň ene-atasam sesini çykarmasyn diýip, aý eger birden ýogalsa ine plan million rubl bereris diýýär, ony nirde görüpdir onça rubly? Aý bolýar diri gelse ne ýagşy, ölse-de yzyndan kompensasiýa alarys diýip oturan ene-ata bar aňyrda-da. Şoň üçin ol näme üçin şu mal şu urşa e, Moskwaň ýa e, Leningradyň aýdyň iki uly şäher alýan, şolaryň ilaty gatnaşanak ýa urşa gidenak. Esasan şu gyrak çetdäkiler ugradylýar. Esasan ýene-de şol e, musulmanlar ugradylýar. Näme üçin beýle? Sebäp orsuň öz içindäki Hawa, birinji nä ors bolýar, ikinjidenem onuň ukrainler bilen köpüsi dogan-garyndaş gatnaşygy bar, uruşasy gelen hakda. Bilýär şol uruşyň eme bi emedigini, bir adalatly uruş däldigini. Bu ukrainler hem olar üçin duşman däl, aňyrsyny seretseň. Ol sowet zamanyny alsaň, şol iki, üç respublika bir-biri bilen Duzly çörekli gatnaşan adamlar bir ogul öýerip gyz berşip garyşyp giden milletler olaň hemmejigi. Ýöne syýasat imperiýa ýa-da imperski ambisiýalar bar. Moskwaň Kremliň we diýdimzorluk syýasatyny ýöredip indi men ne Ukrainany basyp aljak diýýärdi. Ýer Ukrainaňky däl. Şu taýda orslar ýaşaýar diýmek orsuň ýeri bolmaly. Orsuň özi millet hökmünde näçe asyrdan bäri ýaşap ýör. Ondan öň o ýerli kimiňkidi? Krym orsuňky diýýär. Ýekaterina ikinji gelmäkä Krym kime degişli? Osman imperiýasyna degişli dälmidi? Ýa şu soňky günlere çenli şu wagtam Krym ýarym adasynda ýaşap oturan esasy millet, oturymly millet tatarlar dälmi? Näme üçin biz bu ajy hakykatyň üstünden böküp geçmeli? Ors dünýäsi diýýär. E näme üçin türk dünýäsi bolmaly däl? Ene sora. Serediň, dünýäde, ýer ýüzünde bir kyrka golaý döwletiň milleti birek-birek bilen türki dilde gürleşip, düşünişip bilýär. Kyrka golaý döwletiň. Muň rus dünýäsi diýýände bir bäş ýa alty döwletden aňryk geçen-ä rus dil bilen orta hasapda gürleşýär alanda. E näme üçin onda e, türk dünýäsi ýok? Näme üçin şu türkler hiç bolmanda bir e, ykdysady tarapdan Medeni taýdan birleşmeli, gatnaşmaly diýse, eýýäm şolaň ortasy emmesini pagt urýarlar köküne. Adamlarynam ýok edýärler. Şu syýasady ýöretmesindik, halkyňam agzyny alardyk goýýarlar. Näme üçin? Näme üçin biz öz, aýdaly, gazak doganymyza arka durmaly däl, azerbaýjan doganlarymyza arka durmaly däl, indi bir gapdalymyzdaky ine özbek bar, hä? Näme üçin biz olar bilen ogul gyz öýüp gatnaşan ýerlerimiz gaty kän a sowet zamanynda. Indi arasyna ne diktatorlar çyzyk çekdiler. Olawa bulawa ba. Hmm.
Halmada. Arp bilen gel najasyna da ýasyna da toýna. Aýdyber.
Ýa-wa, näme şu arada sesiňiz kesilýär-de, internetdendir. Men şu sözüňiziň üstüni ýetiresim gelýär-de. Ine, näme üçin beýle e, ýaňky rus imperiýasy diýeňizde zat ýadyma düşdi. Žirnowskiň aýdan zatlary ýadyma düşdi. Bu rus imperiýasy özüniň şeýle ambisiýasynyň e, näderejedigini aýdasym gelýär. Žirnowskiý ölmänkä näme diýdi? Ine biz bu Ukrainadan soň Pribaltikany almalydy. Ondan soň Polşa bar diýdi. Soňam Finlýandiýa bar diýdi. Finlýandiýada orsaň ýeri diýdi. Indi şularam diýdi biz almalydy. Ene bolmasa siz diýdi beýdip agzyňyzy açyp otursaňyz diýdi. Özem Putin hem otur. Özem tribunada çykyş edýär. Putin beýlekileri gapdalyndakylaram diňläp otyr. Ine diye siz birinin adını tuttu sizin diye maslahatçyňyz şu diye onu yok etmeli o taydan diye. Kim ona minister deyip orun verdi ministerlikte diye. Özem aýdýa, siz ne şeýdip agzyňyzy açyp otursaňyz, o, o e, Erdogan niýe Turan gurup berdi, o taýda gurjak bolup berdi. Şolar siz şeýdip otursaňyz diýe, gurýa şu Turan niýe? Ondan biz diýe siz diýe arkaňyzy öwürmäň musulman döwletlerine diýe. Ine diýe dost bolmaly diýe. Orta Aziýa biziňki diýe. Başdanaýak, başdanaýak ortada biziň diýýä. O hakda gürrüň ýok diýýä. Ortadaň hiç bir döwletem diýýä bize garşy gelip bilmez diýýä. Biziň gelip aýagymyza ýykylarlar diýýä. Bizem kabul edäýiň diýip diýýä. Ne Žyrinowskiniň bilemok nähili kellesindäki pikirleri bu. Ýöne şunça ile diýdi. Siz agzyňyzy açyp otursaňyz diýdi, o taýda Erdogan turan urýa diýdi basym. Olar bilen dost bolmaly diýdi. Siz arkaňyzy öwürmäň.
Diňledim ol çykyşyny, bilýän habarym bar ol çyk. Ondan ýaňky bu Krym barada aýtdyňyz-da, oňa da bir üstüne ýetirip e, geçeýin. E, men hem boldum Krymda, baryp gördüm. Tatar e, hanlygy bar eken, Otaýnyň pomestiýasy bar, Otaýny da baryp gördüm. Şo ýerde bir meni geň galdyran zat, bir dwarets bar, köşk. Köşküň deň ýarsy musulmanlar, musulmanlara degişli. Ýaňky Karim, Krim tatarlarynyň musulman bir tarapy, şo ýaňky köşküň. Uzyn zdaniýa ol şeýle. Onuň gön deň ýarsy Waransowyň köşki. Serediň, şu taýda näme maksat bilen e, gurlupdyr ýaňky bir hemem musulman hem prawoslaw ikisem bir zdaniýada orta arasynda deň bölünen. Ýa bular şo guranda Krym tatarlarynyň ýaňky gaharyny getirmezlik üçinmi, ýa olara bir ýalakalyk edip gurupdyrlarmy? Şol Krym basyp alanyndan soň şo nemäni gurýarlar? Köşki. Ine şony bir neme aýdyp geçeýin diýdim-de, ine biziň tom neme diňleýjilerimizem bilýändirler bu wakalary, belki ine kommentariýada ýazarlar. Indi men size hal barada başga bir sorag bermekçi. Ýaňky Putiniň bu edýän işleriniň şu wagtky bolup duran ýaňky ýagdaý bar, Ukraina bilen aralykdaky gaty agyr ýagdaý. o ýagdaýlary bir dil bilen aýdyp beýan eder ýaly däl. Ýöne ruslaryň özlerini gürletseň, öz halkyny gürletseň, şu düýnki güne e, Nawalna garşy köçä çykan millet, ýaňky Nawalna garşy däl-de, Nawalnyň tarapyny tutup Putine garşy, Putiniň režimine garşy köçä çykan millet Bu günki gün dymyp otyr. Hiç kim hiç zat diýip bilenok. Ýaňy olar pikirini üýtgedipdirmi? Näme bolupdyr olaryň beýnisine? Kellesindäki pikirleri üýtgäpdir-de. Haýsyndan sorasaň, biz Putina diýä, ynanýas diýä. Hawa, biz Putini gollaýas diýä. Şu ynanyp, indi şu ynanyp oturyşlary dogrumy? Indi şu halkyň şeýdip otur. Öýem Putiniň bir aýagy görde diýen ýaly bir aýagy öje typyp typyp gidip barýar şo mazarlyga tarapda. Men şeýle göz öňüme öýle ýapydan aşaklygyna typyp barýar Putin gitdigiçe. Ona men aýdamok. Men aýdamok, ýöne şu dünýädäki politikler bar. Şu syýasatçylary, politologlar bar, ekspertler bar. Şular diňleýän bolýan, eýýäm ol typyp gidip barýar. Özüni diňleseň, Russiýanyň öz propagandistlerini diňleseň, Olar integim şu ambisiýasy al-asmanda-da bularyň. Özüniň typyp gidip barýandan hem habary ýok. Şonda-da biz ýeňýäs diýip aýdýar. Ýöne bu günki gün paradda hiç zat diýmedi Putin. Hiç zat hem diýmedi. Haýran galaýmaly. Men pikir etdim bir zatlar diýer uruş hakynda diýdim. Ýok. Hiç zat diýmedi. Indi men şol o töweregindäki gurşap alýan oligarhlary bar. Meň soragym indi şo barada, şolar barada. Ine häzir e, nemede siz tanýansyňyz e, asly polşaly e, Hristo Groziv. Eşden. Eşden. Ine şu näme diýýär? oligarhlaryň gürrüňlerini diňläpdir. Ýöne men adyny aýdyp biljek däl, olary podstawit edip biljek däl. Ýöne oň, oň diýdi, zapisleri diýdi, ekrana-da goýular diýdi. Şol diýmek wagty Putiniň oligarhlar bilen arasy gowy wagty, ine şu bir Krymam alyp bolaýsa diý diýip aýdan zatlary bar diýýär. Onuň özüniň şo keseli barada-da şo taýda aýdypdyr-da, şu onkologiçiski keseli bar ekeni. Onam diýdi, oligarhlar öz arasynda gürrüň edýärler. Indi häzir bolup bolýan wakalara seredeňde gaty oligarhlaryň aýagynyň aşagyna palty uruldy-da, Putin sebäpli. Olar bar emlägini ýitirdiler. Ine, Abramowiç öz zatlaryny satyp ýördi ýa. Dört sany ýahtasy tapylypdyr nämeden, Maldiwadan. Onuň indi şoňa meňzeş oligarhlar kän oň töwereginde. Ýul, neme, Usmanow bar bilýänsiňiz, tanaýansyňyz. Başgalaram kän oň töweregindäkiler. Ýöne indi meniň meniň size berjek soragym, şolar Putini aýdyp bilenokmyka şolar? Sen bes et, bizi sen gutardyň, öldürdiň sen bizi. Biziň gelejegimizi ýok etdiň diýip aýdyp bilenokmyka? Sebäbi olar pulsuz galdy, hiç zatsyz pulsuz galdy. Indi şol doňdurylan pullary, emläklerini hem yzyna alyp bilmejegi görnüp dur. Tä Russiýa Tä Rossiýa şu Ukrainany düzeltýänçä, dikeldýänçä şoluň ýaňky sanksiýalaryň razmaražowit edilmejegi görnüp dur. Şonam aýtdylar. Siz nähili pikir edýäňiz? Oligarhlaryň dili baranokmy ýa gorkýalarmyka öz nimesinden, öz janyndan?
Bärde uly gaty uly soragda bärde men pikirim şu ýan kaýdalaryň ikisem bolup biler öwi dilem baranak aligaşlaň öwi gorkusam bar üçünji bir tarap bular şu ogurlygy bileleşip dilluşup edilen ogurluklar aligarhlar putin bilen bile Oň üçin oňa garşysyna git näme üçin gitsin Putin olaň hemme ogurlygyny özi razylyk berensoň olar ogurlap baýadyda Putin razylyk bermese Putiniň şoň içinde haky bolmasa öz paýy bolmasa ola nädip ogurlasyn munça milliardlary. Indi ikinjiden bilýäli bula hemmesi Putin bilen bile ýanmaly.
Çykalga ýok başga. Halmyrat aga. Çykalga ýok. Bular hemme inowata durup, ýaňky Gaga suduna barmalydyr. Ahyr netijede barylar. Sebäp olar pikir etdiler, şu biz indi Orsýetiň halka sesini çykaranak, şulardan ogurlan halkyň puly da döwletiň hemmesi emlägi bolansoň, Şony deger-degmezine kä ýerde mugtdanam arzan aldylar bu döwletiň emläklerini, zawod-fabriklerini, ýerasty, ýerüsti nebit çykarýan känlerini, hemmesini, gazy. Indi pikir etdiler, şu pul bilen biz bütin dünýäni dolandyryp bileris. Pul berip syýasatçylary satyn alyp bileris. Ýa döwlet ýolbaşçylaryny. Ana, ol Gerhard Şröder diýip, Germaniýanyň kansleri boldy Angela Merkelden öň. A şony satyn aldy-a Putin. A soň şol Gazpromyň Germaniýa boýunça başlygy edip bellendi. Özem, ine, Germaniýanyň premýer-ministri, indi kansler premýer-ministr bolýar. Aýlama ol Silwio Berluskoni, dostum, doganym diýip gujaklaşyp bile keýp çekip ýördüler. Indi bu gün kun oňam hawa emesine agram düşdi ol indi Putin nosyndan ýüz öwürýär. Sebäp bular hemmejigiň aňyrsynda şo korrupsiýa ýaty, öýle çarim. Indi bildiler, düşündiler. Indi bagyşlaşmasak ýok. Ýewropa-da aýtdy, hemmeje bir çukura tüýkürdiler. Ol ötüde Amerika-da ol arada ýaňky harbylaryň NATO ýararlygy we Ýewropa döwletleriň duşuşygy boldy. Şonda aýtdylar, boldy gutardy. Indi biz şu režim bilen bellisini etmesek, bizem indi köşeşjek ýaly diýip, ýa yza gaýtmak ýok. Sebäp bular indi şol halkdan ogurlan puluny beýleki döwletleriň üstüne howp edip ullanyp başladyr. Hem korrupsiýany sokdular, hem şantaž edýärler, hem satyn alýarlar, hem gorkuzýarlar. Indi şol şo ýadro dubinkasyny Putin ine şonuň üçin aýdýar, aý ine Orsýet bolmasa bize dünýä gerek däl, biz partlatjak diýip. Sen Orsýet bilen näme işiň bar? Sen şo ta menejer bolup goýuldyň. öz borjuň ýerine ýetir. Prezident möhletiň iki gezek dört ýyllyny näme otyň öz möhletiň ýalan ýaşlyk ýemeleň üsti bilen uzaldyp hä ýigrimi iki ýyllap häkim Hawa. Dogry Halmyrat aga ýene gitdiňiz.
Gitdim ýenem.

Şu nirde şu ýeriň teýinde-de bolsa şu gizlenen ogurlyklaryny, pullaryny, emläklerini getirip, hawa, ilk-ä konfiskasiýa ederler, soň şony satyp, şoň puly bilenem Ukrainaň ine şäherlerini täzeden gurarlar. Mundan bir aý ozal aýdanda, Zelenskiý aýdypdy-da, Ukraina ýetirilen zyýan eýýäm bir trillion dollardan geçýär. Geçýändir.
Hawa, indi ondan bärem bir aý geçdi. Gör, nirelere bardy bu. Indi şu taýda şu Orsýetiň oligarhlary bilen baglanyşykly indi türkmen oligarhlary hem bardyr. Orsýetde ýaşap ýören. Men olar barada ýörite gepleşik geçirjek. Indi olaň hem ogurlan zatlary bar Türkmenistandan çykaran. Aýdyp geçdi arada Sapar aga eden hasabynda jemi şol 30 ýylda orta hasapdan Türkmenistanda gazanylan pul 350 milliard dollar Şoň diňe elli milliardy ýurduň içine siňdirildi, kän bolsa galan üç ýüz milliard ýurduň daşyna ogurlanyp äkitdildi. Indi şol üç ýüz milliardyň bizem indi yzyny yzarlap, yz çalyp taparys nirdedigi. Olaryň köpüsi indi Açyrçaw diýdi. Onsoň Wiktor Hramowyň ogly bar, Açyrçawyň Klyr bar. Onsoň ýene-de bar, bu Igor Makarow bar. Başgada bäş-on sany haramzada bar, men olaryň adyny tutup oturmaýyn. Hawa, iň uly ogrular, o milliard-milliard dollar ogry. Hawa, dogry. Halmyrat aga.
Gulagyndan tutup getirer ýurda. Jogap bermeli bol. Eýýäm tejribe bar. Ýene bir sorag mende, ýene bir sorag bar şu ýaňky Putina degişli. Ýene ýaňky siz aýdyp geçdiňiz. Russiýanyň territoriýasy gaty uly, ony biz bilýäs. O başyndan bu başyna çenli sekiz, dokuz sagat samalýot uçulýar-da. Territoriýasy gaty uly, ýatdan çykarylan obalaram, regionlaram gaty kän. O Dalni Wostokda, Sibirde zatda bilýänsiňiz-ä özüňiz. Indi siz tem bolýa siz o taýda ýaşap gaýtdyňyz, gaty gowy bilýänsiňiz. Indi şol şol regionlarda ýönekeý bir awtobus ulagy ýok. çagalary mekdebe gatnadar ýaly ýaňky Ýakutiýada nemede e, Hanty-Mantysk ýaňky daş ýurt daş neme ýerleri bar regionlar. Ýatdan çykarylan ýerler. Bogom zabytyý mesta diýýär. Özleri aýdýar orslaň. Indi şu ýatdan çykarylan ýerler bar. Şo ýerlerde ýönekeý poýuz gatnaşyga ilede dursun. Poýuzda gatnamak üçin ilk şu obadaky ýaşaýanlar bir zat edip ulag tapyp ýa sugunlymy, nämelimi, arabalymy bir zatlar edip, raýonny sentre barmaly, raýonny sentrden şo ýerden awtobus ýörýär. Beýleki oblastoý sentre çenli. Şo taýdan hem ondan poýuz gidýär. Moskwa, ýene Leningrad, ýene uly şäherlere gitmek üçin. Indi şo ýerlerde ýönekeý mekdebe gatnamak üçin çagalaryň mekdebe gatnar ýaly ýoly ýok. Şu agaçlaň nemeleň tokaýlaň içinden ýol edipdir çagajyklar. Şu sowukda 40 gradusam sowuk. Ondan bir obada volontýor bir adam bar eken, olam döwüp, döwülip giden 80-nji ýyldan galan bir awtobus bar eken, şol awtobus bilen gatnadýan eken çagalary. O gelmedik gün çagalar pişkom, pyýada gidip gelýän ekenler. Ýarym sagatlyk, bir sagatlyk ýoly. Indi meniň diýjek bolýan zadym, şu ýerlerde ne magazin bar, ne siwilizasiýa bar, hiç zat gurulmadyk da. Putin indi şu giden territoriýany oňardy danym, şu giden zatlary bejerdi de, indi gelip gelip Ukrainany basyp alyp, şonuň bir ýaňky gündogar günorta bölegini basyp alyp, şu ýerini özüniň hasabyna geçirmekçi-de Russiýanyň hataryna. Ol ýaňy özüňiz aýtdyňyz, bir trilliondan hem geçdi diýdiňiz-de, getirilen, ýetdirilen zyýanlar. Indi şol basyp aljak territoriýalardan näçe pul çykar? Pikir edýäňizmi? Bas şo ýerlerini dikeltmek üçin täzeden mekdep gurmak üçin ýa aýdalyp islendik bolnisiýa bolsun, gospital bolsun islendik zat gurmak üçin, şolar dikeltmek üçin, ýaşaýyş ýere öwürmek üçin ne giden pul gerek. Indi mende sor, sorag. Sen öz ýaňky öz ýatdan çykaran ýaňky regionyň bar. Ilki şolary bejermelimi sen? Nähili pikir edýäňiz siz indi bir bu kellä sygmajak zatda özüňkini oňardyňda iliňki galdymy? Türkmençe aýdaňda şeýleräk bolýar. Öz öýüňi oňardyňda iliňki galdymy? Siz nähili pikir edýäňiz? Wazmojnosti barmy Putiniň basyp alan ýaňky ýurtlaryny üpjün etmek üçin? Bir siwilizowany bir ýaňky ýaşaýyş durmuş şertlerini gurup bermek üçin halkyna? Barmy şolarda şonda şoň ýala ýaňky ýagdaý? Finansowy ýagdaý. Ýa-ni Gruziýanyň bir bölegini aldy. Ýa Moldowiýanyň beýleki Pridnestrowiýasyny aldy. Şol şo ýerlerde siwilizowany bir 21-nji asyrda ýaşap ýörse, iň bolmanda tuwaletleriň içinden bir edip berbilermi? Ine. Bu soragy belki oň daştöweregindäkiler beribem bilýänärler Putine. Ber şo soragy beräýse ýaňky Hanty-Mansisk diýä, Ýakutiýaň diýä neme nemeleri öz birinji ýaňky nemeleri bar olaňam ýerli häkimleri. Şolar hat bilen ýüz tutup aýdyp bilýänler, belki gorkýandyrlar. Ýöne çagalar beýdip kösenip sowukda mekdebe gitmeliler. Özi her günde bir milliard dollar gelýä gazy nebtinden. Her günde bir milliard dollar. Hany o pullar?
Gaty dogry belläp geçdiň, Olýa Çarym. Edil tutmaly ýerinden tutduň şu agyrly meseläni ýa problemany. Orsýet dünýäde şu gury ýeriň altydan birini eýeläp otyr. Altydan birini. Indi Ýer ýüzünde sekiz milliarda golaý ilat ýaşaýardy. Şoň alt şoň türk Orsýetiňem bar ilaty ýüz elli milliona ýetenok. Sekiz milliard nirde, alt bir ýüz elli million nirde? Ýöne şu bir ýüz elli millionyň territoriýasy dünýädäki ähli topragyň altydan biri. Orsýet ýaly dünýäde ýer asty, ýer üsti baýlygy bar bolan toprakly döwlet, millet ýok. Ýöne Orsýediň ilaty Moskwadan ýa-da Leningraddan ýüz kilometrmi, elli kilometr gyra çekseň ýa çyksaň, şo taýda ine iň bir baryp ýatan garybyň durmuşy bilen ýaşap otyrlar. Indi şo ýagdaý gaty dogry belläp geçdiňiz. Öz halkyny oňary bilmeýän hökümet ýa prezident sen nädip baryp sen Ukrainada şuny basyp alaňda sen şon şolyň öňki bar günde bir bozduň ýykdyň ýumurdyň şäherlerini obalar sen indi eýem Zelenskiý aýtdy mundan bir aý ozal bir trilliondan geçdi eýem ikä baran bolmagyň sen şu zatlary dikeltmek üçin şunça çykdajyň barmy Bar bolanyny-da, sen öz ýurduňda öz halkyňa berip, şol ýaňky siziň aýdyşyňyz ýaly hajathanalary guranlaryna bolmaýarmy? Ýa mekdep çagalaryna awtobus alanlaryna bolmaýarmy? Ýok, edesi gelen aga öz halkyny. Şol imperski ambisiýa diýýär-de, şol bir eme öz-özüni mahabatlandyryp, indi taryha bir şular ýaly bir basybalyjy bolup girmekçidir-de Putin. Men bilemok, oň bir eme kellesinde bir idil pikiriň bardygyna mende şübhe bar. Öz halkyny, öz milletini sylaýan adam beýdip öz goňşy döwletine, goňşam däl, ozal ol bular bir doganlyk bolup ýaşan döwletler, ýaňky agzap oturan biziň Ikinji jahan urşumyzda şol Sowet Soýuzynyň serkerdeleri diýip aýdaýyn, indi generalitet diýesizda biz ýaly harby dilli. Şu generallary bar urşa gatnaşan ýa uruşdan soňky ýa marşallary. Şolaryň üçden ikisi ukrainli milleti boýunça, ukrainaly Ýene-de olaň içinde ýenem ermenisi bar, ýene-de bi başga milletleň wekili bar, gürz illeri bar, nämesi bar. Bu orsuny alsaň o on göterime-de ýeten aga. O näme üçin onda ol uruşy ýeňen döwletiň, milletiň beýdip ol ýemesini üstüne çozuş etýär, olary faşist diýip atlandyrýar. Ynanaýyň, ol çaryny, watandaşlar, men şu ukrainler bilen indi ýurt daşyna çykaly märe otuz ýyla golaý gatnaşyp ýörün. Ýöne soňky on-on iki ýylda geldim-gidimi gaty kän ukrainler meň öýüme. Ýa meň ýaşap oturan şäherime, ýa ýurduma. Men şularyň içinde bagyşlaň, ýeke faşist görmedim. Ýa-da başga millete şularyň dodak çöwürenini ýa kemsidenini eşitmedim. Onda nirden ol faşist bolýar bu millet? Putiniň göwnüne ýaramadyk faşist, hawa bize-de diýerdiler-dä, indi men bilemok siz soňky nesil şu zatlary eşdeňzakda öňe SSR ýykylandan soň. Bize-de ine basmaçy, basmaçyň ogly çurka baran diýerdiler-dä oglarka. A bar-a. Biz kime ýamanlyk edipdiris? Ýa ýo. Halmyrat aga. Gitdiňiz ýene. Ýokmydy? Şol ýet, ýetdimi? Gelindi.
E, Bagyşlarsyňyz-da, gatyrak gürlämden öçýämi ýa ýuwaş gürlämden öçýämi? Şo şu gün, ku gün, şo geçdimi şo orslaň bize diýen sözleri aý eşdildim size. Hawa. Indi serediň. Indi şu gün, ku gün Näme yrsarap ol şol halkyň üstüne ne beýdip etmedik işlerini etdi diýip, bolmadyk zatlaryny boldy diýip ine hüjüm edýär. Uruş turuzdy. Hakyky uruş şol. Nämäň operasiýasy? Operasiýa diýeniň ol şo stoluň üstünde hassany ýatyraňda-da ol eýýäm on iki sagatdan aňryk geçse ol operasiýa däl, eýýäm ol residiw berýär-de. A bular bolsa eýýäm üçünji aýyň içi uruş gidip dur, şony operasiýa diýýär. Nämäň operasiýasy? Hany muň yzy soňy ýokmy? Özünden näme ýigrimi müňden geçdi öz tarapyndan gyrlan esgerleň sany. Ukrainanyň kyn aýdylana. Ýigrimi bäş bolupdyr şu gün aýtdylar. Hana.
Indi şu zatlar görüp duran adamlar görüp görmezlige salýarlarda indi öz ýurduň içindäkiler. Birinjine öçürildi olar daşary ýurduň ýemesi biziň görüp oturan telewideniýelerimiz zatlarymyz o taýda orus ýetdi ýapyk Ikinjiden, Orsýetiň halky hemmesi köp zada düşünenak, düşünýänlerem gepläp bilenak. Aýtdyňyz-a, şu uruşy uruş diýip atlandyrsaň eýýäm saňa ne on bäş ýyl türmäň bar. Uruş diýip atlandyryň üçin. Ýok, ýörite operasiýa diýip aýtmaly. Indi biziň öz türkmenlerimize näme gerek? Ine, maňa-da ýazýarlar, ol öňki Olmukeden çykyşym bar. Mitingdeden çykyşym bar, onuňkeden çykyşym bar, ýaňky NATO ýararlygyna girmek barada eden teklibim bar. Aý nämä gerek bize, sen Amerikany getirjek bolýaňmy, näme etjek bolýaňmy, Orsýet güýçli, aý biz alyrys, aý biz ýykarys. Wah jan dogan, ýüz kyrk ýyl bäri türkmeni sandan çykaran,
Tors dämi? Şeý diýjek bolýaňyz dämi? Ýurdumyzyň ähli baýlygyny edil ýörüp bilip. Ýa aýdyň şonanda. Elmydam bize şu öweý göz bilen seredilip geldi. Menem şo ýurduň içini siz ýaly ýaşadym, gördüm. Harby gullugynam gördüm. Hemme zadyny. Nirde bir gara iş bolsa, türkmeni, ak arassa iş bolsa, ine olaň özüniňki. Pagtany halkymyz ýygdy beýleki millet ýyganak. Ýa orslar gelip pagta ýyganak studentleri bolmasa. A bizde başdan aýak oba ilaty daň atandan gün ýaşynça pagta meýdanyny ekiş döwri, suwaryş döwri, pagta döwri. O dekabrda-da ine gar dyzdandyr bor şu plan normal diýip ine çagajyklaň eli aýagy ine käşir ýaly ine meýdanlaryna sowurdyp, enanjany soň olarda näme önelge boljak sagdyn önelge boldumy ýok. Sebäp Moskwaň goýberen plany bar. Sen şony dolaýmaly. Türkmen kellesini ýerden galdyrsa pikir edip başlajakda. Şonuň üçin kellesini ýerden galdyrmasyn diýip pagta ekdirdiler. Pagtadan zyýan bar, peýda ýok. Peýda ýok diýen hem saglyk ugrundan peýda ýok bir, ikinjiden girdeji ýok hiç hili diňe çykdajy. Öz-özümizi şu bok dörjelän ýaly ine aldatdyryp ýaşatdyrdylar bizi. Bu gazymyzam, neftimizem, ho gapdaldan akdy gitdi oturdy. Hä, haçan Türkmenistanyň öýlerine, obalaryna gaz geldi? Aýdyň şony. Ellinji ýyllardan bäri akyllyk çykylyp dur-a ol. Ýurduň daşyna. Nebit otuzynjy ýyllardan bäri daş alyp gidip dur. Ondan öňem gidip dur. Biz nämäni gördük? Ana, Kaspy deňzinde ýüz, ýüz müňläp tonnalap ýaňky bekrebalyk tutulýar her ýyl. Hany aýdyň, haýsy nesil öýünde bekrebalyk
Almurad aga.
Bar gazyny gowup çagy. Şulara haýsy bir türkmen öz öýünde gazan atar çagasyny bekrewaly gyýdyrdy. Ýoga, olam saglyk üçin. Hemmeje äkidildi Orsýede. Balygam, iş bilen hemmeje. Ine, bize bolsa kilkany goýdular, şo otuz köpüklik. Olar bar-a, Halmyrada, oýnamana demir ýol çekmediler-ä, Aşgabat, Moskwa diýip. Näme üçin Ýakutiýa çekenoklar demir ýoly?
Hü? Ýakutiýaň diňe almazlaryny äkitmek üçin samolýot ýeterlik, wertolýot ýeterlik. Demir ýol halka gerek. Näme üçin olar halka demir ýol gursalar? Men Ýakutiýada gulluk etdim, ýyl ýarym. Buhta Tiksisinden tä Buzly okeanyna çenli. Mana. Ýakutskysynam gördüm, beýlekisinem hemme ýerini aýlanyp çykdym men şol Ýakutiýa. O diňe türkmeniňki ýaly ol oraçada çatmada oturan millet olar. Şo ýa sugullarynyň yzynda gezip ýören. Hawa. Olarda ne saglyk bar, ne bilim bar. Ne özlerinde, ne çagalarynda. Şo Ýakutlaryň elli ýaşa ýeteni ýokdy şo döwür.
Daže olaň gospitalam ýok şo töwerekde bir bolniçada ýok.

A Türkmenikinem şeýdip alyp otyr şu günki güne çenli. Şo maňa ýazýan adamlar barda aý ine Orsýet eýle, Orsýet beýle güýçli döwlet. Güýçli döwlet ýok, güýçli millet bardyr ylymly, bilimli, edermen. Şoňa seredilýändir. Güýçlide nämesi güýçli? Hana, görkezip otyr. Ýetmiş günden geçdi. Güýjüni görkez.
Görgüni görýi görüp otyrys. Halmyrat aga güýjüni gorseziň. Siziň beýik imperiýa diýýän ýaňky rosiýskiý imperiýa diýýän nemäňiz bar döwletiňiz. Görüp otyrys güýjüni.
Ýok ýene-de gelip şo taýdan adamlar düşünmänmi ýa düşünipmi ýörite şol Şylta gaçjak bolýar. Men Albrada şu propaganda bar, rossiýski propaganda. Bular bulaň beýnisine de gowy oturypdyr-da. Indi özleriniň ýeňilýänden boýnuny alasy gelenok. Şular ýaly millet-de gaty şular ýaly millet eken, özüniň ýeňilip, indi başaşak gidip barýar ýapydan aşaklygyna, şonam boýnuny alasy gelenok.
Olam bir mertlik-ä, Olýa Çaryny, ýeňileniňem boýun almak, ýalňyşyňam boýun almak, olam mertlikdir. Ýöne bu ýalňyşyň üstüne ýenem ýalňyş edip, günäňi artdyryp, halky şular ýaly çukura düşürip, Putin näme, näme ömri bar? Ýetmişe, ýetmişden geçen adam. Ertir ölüp gitse, yzyň galan millet üç nesil, dört nesil ine kontribusiýa tölemeli bor Ukraina. Mowda işlenmeli bor. Çörek öwrenme. Ertir öler gider. Ola ertir öler gider. Idinna galan ýaňky Russiýaň öz halky bar. Ana şolara agram düşer. Şoýa düşse görnüpdi. 3-4 nesil şon tölenmeli bor. Indi ýöne bizem bilen zatda. Häzir bir lellim gaçyp gitse ýa öýtgez. Bu näme bergä batyrypdyr Türkmenistan? Bu näme kredit alypdyr bu Hytaýdan ýa beýleki döwletlerden? Belli däl.
Hä, bize-de ine ullakan ine bir şular ýaly bir açyş garaşýar o taýda. Goşadyrnak içindäki açyş. Ýöne biz öz oligarhlarymyzy tanýas, bilýäs kimiň näme ogurlanyny. Ana mi iki gulluk işläp dur. Ýeriň teýine gitse-de gulagyndan çekip getirer watandaşlar. Gitjek ýeri ýokdur. Ýöne şu çaltrak şu watany öz elimize alaly. Ine, soňra görersiňiz näme bolýan. Bütin dünýä şu mahal indi e, ümzügini adalata tarap öwürdi. Billiler indi korrupsiýa ýöredýän adamlar bilen korrupsion iş bilen meşgul bolýan döwletler bilen hiç kim hiç bir döwletiň işleşesi gelenat. Bilýärler, howp şolara da şu zatlar, şu zatlaryň üstünden abanýar. Arassa işlejek milletlere döwletleriň zaýalaýany gel. Şonuň üçin indi hemme korrupsionerler ýuwaş-ýuwaşdan suwuň ýüzüne çykarlar. Şol sanda Türkmenistanyňkylar. Gitjek ýeri ýokdur. Edibersinler, entäk biraz sanalgysy dolýança. Olam indi golaýlady. Aýdýan-a, şolaň şu Putin kakasy häkimiýetden giden güni Gurbangulynyň tohumy bilen dat gününe, töweregindäkileri bilen bile. Bi terrorist topar indi öz möwritine turdy, watandaşlar. Onuň üçin gorkmaň, çekinmäň, öz etjek hereketleriňizi biliň we şony ediň. Şony aýdaýyn diýdi. Bitdi, ikisem bitdi Halmyrat aga. Menem şu zatlary görýän aýnadan açyk görýän-de şu bitýänini. Russiýada bitýä, ýaňky kommentariý ýazýanlara da aýdasym gelýär-de. Russiýany, Russiýa döwleti güýçli döwlet, ony hiç kim ýykyp bilmez diýýä. Gadyrly watandaşlar, biz Russiýa döwletini ýykmakçy bolamzok. Bu Russiýa döwleti ýaňky ýokartnak oturan Putin öz özüni ýykyp otyr. Öz sizi sizi ýaňky Russiýa öz ýaşaýjylaryny, öz halkyny ýykyp otyr. Ol halkyny ýok edip otyr. Biz ony ýykjak bolamzok, ýa Ukraina ony ýykjak bolanok. Ýa Amerika ýykjak bolanok. Aý sizi ýykyp bilmersiňiz diýip. Bu zatlara dogry düşünmeli. Ony Putiniň edýän her bir hereketi göz görtele görkezip otyr, öz özüni ýykyp otyr. Ýaňky Ýerasiýa öz özüni ýykýar, öz döretjek ýaňky hyýalyny döreden imperiýasyny we imperiýasy öz özüni ýykyp otyr. Indi Halmada şu ýerde onda bolly däl, bir sagat bolly. Bolar, bolar Olli Şalyna. Watandaşlar, biraz bagyşlaň ýeme kemçilik boldy näme telefondanmy beýleki gatnaş emedenmi bilmedim özä şu günki gün biraz ara kesildi öýdýän. Bagyşlarsyňyzda öwün. Mhm. Sesim ýetmedik bolsa ýa ýetmedik ýeri bar bolsa. Olli Şalyny çagyranyňyz üçin sag boluň, örän minnetdar. Hawa. Dowam ediň, ine gyzlar geldi bilen öz çykyşlaryňyzam. Hawa, saglykda görşeliň, sag oturyň. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.
Wale sag boluň gadyrly watandaşlar.